Бик килешә бу җыр сиңа. Бик урынлы. Әле әйтергә кирәк, бүген Асылбикәнең туган көне дә. Аңа бүген 7 яшь. Шушы уңайдан инде без котлыйбыз сине, Асылбикә. Әти-әниеңнең куанычы, киләчәктә терәге булып, һәрвакыт сау-сәламәт булып, уңышларга ирешеп, тауфыйклы, иманлы, уңышлы, бәхетле бала булып үс, Асылбикә. Кара әле, синең туган көнеңә!

Ничек хәлләр? Әйбәт.
Син шатны бүген бүләкләр бирделәр сиңа, әйме? Әйе.
Күп-күп чәчәкләр, уенчыклар шулай бит. Әйе.
Ә сез Минтимер бергә уйнарга яратасызмы Асылбикә белән? Асылбикә апаң сине яратып уйныймы? Минтимер, ә син күрсәт әле, ничек син апаңны яратасың, ничек син аны туган көне белән котлыйсың? И!

Башка артистлардан нәрсәсе белән аерылып тора бу пар сезнең өчен, Айгөл? Аларның
энергетикасы бик көчле. Алар үзләренә нәрсә кирәклеген беләләр. Бик э, шундый кыю адымнар белән сәхнәдә алар. Үзләренең эшләренең профессионаллары. Менә нәрсәгә тотынсалар да, шуны эшлиләр. Ә, Гөлназ да, Илсур да алар шундый менә нечкә күңелле кешеләр, карап торышка аларны менә алай дип әйтмисең, әйеме? Ә, ул менә Гөлназ аерым гына калып сөйләшеп утырганда елап та җибәрергә мөмкин, әйеме? Ә болай бит ул күрсәтми, ул шундый көчле шикелле, әйеме? Илсур да менә шулай. Менә шул яклары миңа ошый. Нинди генә ситуация булмасын, нинди генә хәл килеп чыкмасын, беркайчан да бирешмиләр. Без алар белән гел алышып торабыз инде. Бездән дә менә шулай киңәш сорыйлар инде алар. Әйдәгез, әйдә, башлагансыз икән, алга таба дәвам итергә кирәк. Ну, бездә опыт күбрәк бит инде барыбер. Әйе. Менә шуңа күрә мин аларны менә күбрәк поддержать итер өчен килдем монда. Ришат инде музыкаль өлештә ярдәм итә, чөнки бу мюзикл. Мюзикл булгач, э, музыка өлешләре, театрализация бик көчле, анда музыка артыннан, э, ничек дип әйтим инде, дөрес музыканы җибәреп торырга һәм начеку булырга кирәк һәрвакыт игътибарлы булырга кирәк шуңа күрә ришат бүген монда менә аны инде хөрмәт итеп бик э, итеп чакырдылар инде биктәп чакырдылар әйе без инде аларны поддержать итеп икебез дә килдек бүген монда

Бүгенгесе көндә мәхәббәт нәрсә ул сезнең өчен дисәләр, Гөлназ ничек итеп җавап бирер икән? Беләсеңме, Роза, мин бүген сәхнәдә э, шундый бер эйфориягә җиткәндә, шундый бер кайф алганда Илсурга карадым да, бүген сәхнәдә мин яңадан аңа гашыйк булдым дидем. Кара нинди. Чибәр. Ә, сигез ел элек ул чибәр түгел иде кебек. Ниндидер теге яшь, шундый 22 яшьлек егет. Ну, ул вакытта да шундый җүләрлек белән булганмы инде ул, ничек булганмы? Анна бит менә шул эйфория да бара. Инде 8 ел, 8 ел Сигез ел, бу теге 88 ел кебек. Ничектер, шуңа күрә әйтәм бит, менә бүгенге көндә менә шулай бергә бер тандем, э, команда, э, бер-береңне аңлау.
Илсур һәм Гөлназ Шарипҗановларның концерты дәвам итә. Ә без инде аларның төркемендәге хезмәттәшләре белән әңгәмәләрне дә шулай ук дәвам итәбез. Әле менә безнең э, музыкантыбыз, баянчы Ильяс, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар.
Кайчаннан бирле беләсең бу матур дуэтны? Илсур белән Гөлназны ялгышмасам бер 5 еллап Точно беләм инде мин. Күптәннән бергә эшлибез, бик матур дуэт, э, үзләренең урыннары бар татар эстрадасында. Гомумән сиңа алар белән хезмәттәшлек итү, аралашу, э, менә бит инде гастрольдә бит инде ул юлларын да бергә әйме уздырасың, башка вакытларын әзерлек мизгелләре. Ничек сиңа алар белән хезмәттәшлек итү? Нәрсә әйтәсе килә, бик гади кешеләр, бик җайлы алар белән эшләргә. Теге без алар белән сәхнәдә генә түгел, мондый э, гадәти тормышта да гел бергә бер элем- бергә элемтәдә торабыз. Э, Менә үз кеше диләр бит, менә шундый кешеләр.

Сездәге талант ул нәселдән бирелгәнме? Дөресен генә әйткәндә, э, әти, э, мәрхүм, э, урыны җәнтә булсын, әйләнеп ятсын. Хәр вакытта да бәйрәмнең теге әйтәләр бит әле, теге ничектер, теге йөзек кашы, душа компания диләр инде менә. Нияз, минем әти, хәр вакытта да берәр нинди, берәр нинди пауза булса, мәҗлестә башлап, үзенең сүзен әйтеп, матур-матур җырларын башкарып җибәрә иде. Ләкин Аңа да карамастан, әни минем бик матур моңлы итеп җырлый. Ул бик матур иттереп Хәния апаның җырларын җырлый. Кышкы чия. Һәм менә шундый моңлы җырлардан һәм мин менә шуны күз алдымда, хәтеремдә, хәзер дә хәтерлим. 30 ничә яшь булса да, Э, өченче класстан бишенче класска сикерү дигән әйбер бар иде бит инде өченче класстан бишенче класска сикергәч белмим нишләп миңа җырларга кушканнар анда берәрсе Тоеп алдым аны, сизеп алдым аны. Мин анысын да хәзер төгәен генә әйтә алмыйм. Әни миңа 26 ноябрь көнендә, әниләр көне билгеләп үтелә бит инде. Мин моны аерым тукталып әйтәсем килә. Әни миңа шул вакытта әниемнең җылы кочагы дигән җырны өйрәтте. Без аны төне буе өйрәндек. Мин аны менә бүгенге дә хәтеремдә. Диванның кайда торганы, сервантның кайда торганы, телевизорның кайда торганы, көзгенең кайда торганы. Һәм без аны әни белән өйрәндек уникегә, кичке бергә чаклы. Һәм мин аны барып, бишенче класста җырладым. Һәм миңа шунда әйттеләр, Илсур, нишләп син башлангыч класста җырламадың? Нишләп без сине бишенче класска күчкәч кенә җырлавыңны белдек?
Шулай ук әлеге мизгелләрдә сәхнәдә Гөлназ Шәрипҗанова яңа матур җырын башкара. Бәхет икән елмаеп яшәүләре. Гомумән бу җырның һәрбер сүзе шундый көчле.

Кешегә теләгәнен вакытында дөрес итеп әйтә дә беләсең кебек, әйме? Син кешәсең гомумән минем әле чутлап киткән сыйфатлар белән. Ой, ой, ой, ой, ой, минем турында әйтәсеңез соң сез. Э, юк, э, мин э, әйтик, э, һәр вакытта дөреслек ягымда. Һәм ничектер э, бу сыйфат миңа һәр вакытта ниндидер э, бер э, теге барьер куя иде. Чөнки мин теге әйтәм дә бәрәм, ничек телим, ничек э, уйлыйм. Аннары ничектер инде кешеләр менә шулай шулай, ул менә шундый, значит, э, дорфа. Юк, ул дорфа түгел, ул дөресен сөйли торган кеше. Ә, менә әйтик, соңгы 2 ел, 2-3 елда гына ул э, кеше аны аңлый башлады. Чөнки Социаль челтәрләр бит инде бөтен кеше бөтен әйберне күрә, э, сизә, значит, э, шунда бит инде менә ничек баш айдырып алып бара, мин теге үземне ниндидер теге шәхсән блогер дип тә әйтмим. Мин тордым, бардым теге ул әйберләр теге күп булмаса, ләкин бар гаиләм, бар иҗатым. Ә иҗатны мин ни өчен чыгарам? Чөнки иҗат ул иҗат, ул эш, эш ул акча, акча ул иҗат. Иҗат ул эш. Нәрсә шундый? Менә шушындый бер-берсенә бәйләнгән. әй. Төрле кешеләр бар бит, төрле хәл-вакыйгалар бар. Кемдер кабул итмәскә мөмкин, э, кемдер бөтенләй аңламаска мөмкин мондый туры телле кешеләрне. Менә шуңа әйтәм бит инде ул. э, Элек әйтик, э, сигез ел элек э, сөйләнгән әйбер булса, әле әйе, аңа үпкәли илделәр, аннары соң минем белән аралашмаган булганнардыр. Ә менә хәзер ул нормаль күренешмә калса, ә мин Үземә тугры булып калдым. Элек тә ничек сөйләгәнмен, хәзер дә шулай сөйлим. Һәрвакыта кешегә бәреп әйтәм. Яхшымы, начармы? Юк, мин теге коллегалар турында әйтмим, ни турында әйтмим. Хәзер менә шушы концерт турында да әгәр дә берәр нәрсә сөйли башласалар, начармы ул, начар түгелме ул, әйтсеннәр, мин, әйтик, теге субъективное, объективное мнение өчен һәрвакытта мин тыңлыйм, кайчан вакытта колак салырга мөмкинмен. Әмма менә хәзер мин төгәл әйтә алам. Сез башта чыгып, шушы әйберне куеп карагыз. Шушыны майтарып карагыз, кыланып карагыз. Ә аннары без сезнең белән сөйләшербез. Шушы концертка килгәндә, хәтта менә монда да мин әйттем, юкка гына шушы сәхнәдә түгел, юкка гына хәтта менә бүген җырчы Ничәдер ел элек Ильвина концертында идем мин. И андагы шоу иде. И мин шулай итеп күзләрем күзләрем авызым ачып идем. Монда бит күпме көч, монда бит күпме финанс ягы да бар. Ул концерттан соң хәзер ничә еллар узгандыр. Ләкин бүген Ильвина сәхнәгә менеп миңа чәчкәләр бүләк иткәч, мин аны теге кочаклап алып, ул ди, сез шундый молодцы ди. Менә ул минем өчен ничектер менә Менә рәхәтлек, менә мин дәрәҗә дип чутлыйм. Чөнки мин күрдем аның нәрсә шушы сәхнәдә күрсәткәнен. Әлбәттә, ул уровеньга хәтле без барып җитә алмаган, җитә алмадык әле, ләкин шулай да, ләкин шулай да.

Ну, бик үк якыннан булмаса да, яратып тыңлыйм. Нәрсә, нинди булганнары өчен сез аларны яратасыз? Ачык булганнары өчен, чын булганнары өчен. Менә шулай, җырларында шулай күрәм. Рәхмәт.
Киләчәктә нинди теләкләр җиткерәсегез килә? Уңышлар, бары тик уңышлар. Шулай ук матур җырлар иҗат итсеннәр, безне шатландырып торсыннар. Бик зур рәхмәт аларга барысы өчен дә.

Матур җыр бит ә бит. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Исур Шарипҗановның бер туган сеңлесе Язилә. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр.
Язилә, әйдә инде син безгә сөйләп кит. Синең туганың, Исур абыең. Нинди кеше ул? Туган буларак, артист буларак та бар яклап та безгә иде бөтен серләрне ачып кит әле. Э, чын дөресен генә әйткәндә, иң беренче чиратта әйтәсем килә, э, шушы тәүге концертта, аларның иң беренче концертларында э, тамашачы булып карап утыру минем өчен бик зур горурлык булды. Мин елмаеп, урыннары белән елап та алдым һәм бик шатланып утырдым үз күңелемнән. Һәм инде Илсур абый минем иң зур абыем, бертуган абыем. Без кечкенәдән бирле бик тату яшәдек һәм инде һаман да шул ук бер-беребезгә ярдәм итәбез. Илсур абый менә хәзер инде алар шул ук концертлары белән, балалар белән утырып торырга сорыйлар һәм мин ризалашам һәм инде аларга ярдәм иткәнемә шулай ук бик шатмын. Ә җиңгәчәгез Гөлназ белән нинди мөнәсәбәтләр сезнең бүгенге көннә? Гөлназ апа белән бик яхшы мөнәсәбәтләр. Шулай ук без Яхшы мөнәсәбәтләрдә яхшы аралашабыз. Алар да шулай ук мине балалар белән балаларны караганда көтеп торалар, балаларны карарга килгәндә. Мин шулай ук шулай ук бик шатланып киләм, ярдәм итәм. Һәм инде шулай ук бик шатмын алар миңа ярдәмгә килергә сораганга.
хөрмәтле дуслар сәхнә арты әйтеп киткәнемчә бик кызыклы бүгенге тамашада аеруча кызыклы менә сез күрәсез монда безнең төзүчеләр төркеме инде хәзер инде ремонт ясарга әзерләнеп торалар гөлназ һәм юсуф шәрифҗановларның һәрбер номеры бәләкәй бер театр дөньясына сәнгать дип әйтсәм дә һич ялгыш булмас димәк хәзер киләсе номерда ниндидер төзелеш темасына багышланган Э, шундый бер кызыклы миниатюра булачак. Шуңа күрә сезнең эш хакыгыз күпме була бүген? Ничә сум тора сездә бер квадрат? Сары краска белән бер квадрат метр стена буясагыз ничә сум түләргә кирәк? 1300. Хатын кыз кәефе көлгән, бер-бергә төрләнә. Сагындык бир ирләргә Бер сүз әйтер хәлләрем юк Чынлап түгел уйнап та Гел образларыңны үзгәртәсең. Шулай ук тәнкыйть сүзләре дә күп ишетергә туры киләдер, әйме? Курыкмыйсың бернинди образны үзең белән теге ясап карарга, үзеңдә сынап карарга? Барысы да килешә. Бу минем, әлбәттә, фикерем инде. Бармы менә бөтенләй бетереп ташлаганнары тамашачылар арасында? Бар, инде һәмишә шундый тамашачылар булуына шатланам да. Ә кем белән миңа тагын талашырга? Ә кем белән миңа тагын әйткәләшергә? Әйткәләшеп язып утырасыңмы социаль челтәрләрдә син? Яза, язам инде, язам. Но беренчедән, бу беренчедән безнең минус, һәрвакытта берәр кая чыксаң, Илсурны башта Чүт ниндидер таныш егет дип, ә кырыенда теге бу кем микән дип. Мине беркайчан да танымыйлар. Мин беркайчан да бизәнеп йөрмим болай э, көндәлектә. Ә образларга килгәндә, но ничек инде син иҗат кешесе буларак менә миңа бүген менә шушындый настроение менә ярты ел элек мин әйтик шундый бер зур койрык белән йөри идем әйме беренчедән миңа уңайлы шалт шолт шолт все койрык Аны инде нәрсә генә дип язып бетермәделәр, э, значит, тычкан койрыгы, ат койрыгы. Ә мин әле алан аны белән теге булгыйм әйбә. Но мин һәрбер әйбердән ниндидер шоу ясарга тырышам. Син бит артист кеше, син нәрсә белән дер шаккатырырга тырышырга тиешсең. Ул бит вакытлыча барсы да. Минем бит нәрсә кеше нәрсә өчен борчыла? Минем чәчем өчен борчыламы, нәрсә өчен борчыламы? Сезгә килешми ди. Ярый, соң сез киеп карагыз, бәлки сезгә килешер. Всё, койрыкның вакыты узды, китте бөдрә чәчләр, яңа елда мин бөдрә чәчләр, ну шундый менә һәрвакытта халәтемә туры килеп. Илсурга мин менә факт, ә менә моментын да әйтәм, перед фактом. Мин киттем ике-өч сәгатькә, значит, значит, чәч, тараш, әйтеп тә тормыйм. Кайткач, э. Ул әйтә просто, ну нормально, ди. И бер кашын да алмыйга начар дигән сүз ни дигән түгел. Ул хәр вакытта минем яклы, ул белә, мин стиль ягыннан нидер образлар ягыннан хәр вакытта эксперимент экспериментлар ясыйм, ул аңа значит килешә, туры килә. Значит, костюм образларына да килгәндә берничә тапкыр Күпме була инде ди, моны ялт эзеш туда-сюда, барыбер мин үзем телиме, барыбер эшлим мин аны. Барыбер шул күлмәкне мин алам, тиктерәм. Анар гына ди кешеләр, ну нормально дия башлагач, ну ярар инде ди, диге. Ну, ул күлмәкләр дә бит теге әйтик, гомер буе синең белән түгел. Ул менә кидең, киттең, все, ул вакытлыча барсы, барсы да. Вакытлыча, без дә гомергә килмәгән. Барсына вакытлыча. А чё вот шулай?

Шәрипҗановларның тамашачылары арасында шулай ук танылган безнең дуэт. Алар инде безне яраткан, шулай ук Разил Камалов, Хамидә Рафина Гайнуллина бер фамилия белән әйтәсе киләме дә, ләкин алар әле һаман да аерым фамилиядә. Ничек хәлләр, кәефләр, гомумән? Аллага шөкер, безнең дусларыбыз шундый матур э, Казан тамашачы өчен концерт куйган өчен без әлбәттә бик шатбыз һәм алар өчен сөенәбез чын күңелдән. Әйе, бу бик сөенечле вакыйга. Без инде менә э, Сигез елдан артык әйме бергә шушылай гаилә дуслары булып, бик матур итеп аралашып яшибез. Безне алар бүген шулай ук мотивировать иттеләр, илһамландырдылар һәм тамашачыларга да бик хуш килделәр, һәрбер җырларын җырлап утырдык зал белән кушылып. Бу бик зур уңыш. Әй, Аллага шөкер, без аларны бәйрәмнәрдән калдырган юк, уртак бәйрәмнәрне бер итәбез, алар безне бәйрәмнәрдән калдырган юк. Шулай булып, иҗатташ дуслар булып, гаилә дуслары булып, Матур итеп яшибез. Киләчәктә дә шулай булсын иде. Амин шулай булсын.
Э, мин инде әлбәттә шундый нәтиҗәләр ясыйм бүген. Әйме шушындый матур э, тамашачылар арасында безнең танылган популяр артистларыбызны күреп, сезнең бер-берегезгә булган мөнәсәбәтегезне тоеп, әйме сездә шундый дуслык хөкем сөрә. Э, эстрадада бу бик кирәкле, бик мөһим әйбер, шуңа күрә шатланып, сөенеп инде мин сезгә рәхмәтләремне әйтәм.
Искиткеч шоу программы, бик зур рәхмәт. Нинди теләкләр җиткерәсегез килә Шарифҗановларга? Шәрифҗановларга алдагы э, сәяхәтләрендә шушы э, уңышлар телибез. Исәнлек, саулык, байлык.

Концерт үзенчәлекле, шундый яхшы, мондый концерт күргәнебез юк иде әле. Концерт кешенеке кебек түгел, бернинди кабатланмас, үзенчәлекле. Шәп концерт, бик матур.
Беләсеңме, яза Илһам абый Ягудин. Бу минем әниемнең абыйсы. Ул бик критик кеше. Ул бик үзенең фикерле кешесе, әйме? Илсур Гөлназ дигән. Концерт бик шәп булды. Бер бәйләнерлек җире дә юк. Сәнгатьчә, башкаруыгыз чын сәнгатьчә, остарып, шомарып беткәнсез. Нык уйлап, җиренә җиткереп тырышкансыз. Киләчәктә дә иҗади уңышлар шулай юлдаш булсын. Үзегез сау-сәламәт булып, бергә-бергә балаларыгызны тәрбия. Бу Илһам абыйның Беренче менә шулай искренне, чын күңелдән язган сообщениесе. Мин шуңа күрә нәрсәгә сиңа да күрсәттем моны, Роза. Мин үзем шаккатып утырам. Менә алар монда җибәргән фотоларын. Алар күңелле итеп чыкканнар, ял иткәннәр. Күрәсеңме? Ничек, ә? Казан Кремле каршында, пирамидада. Илһам абый, Ягудин. Пирамидалар. Сәламнәр сезгә. Рәхмәт матур фикерләрегез өчен.

Илсур һәм Гөлназ Шәрипҗановлар. Ул шундый тирән мәгънәле. Аның аранжировкасы, аның сүзләре, аның көе һәм аның башкарылышы нәкъ бу парның җыры бу. Сезнең җыр бу. Әйе, нәкъ сезнеке Шәрипҗановлар. Һәм бу җырдагы сүзләрдәге кебек сезнең дә мәхәббәтегез, бер-берегезгә булган мәхәббәтегез көннән-көн артсын. Ә шушы мәхәббәтегезнең нәтиҗәсе, әлбәттә, сезнең иҗади дөньягызга да тагы да матур үсешләр һәм яңалыклар бирсен.
Мин шатмын үземнең иҗатташ дусларым өчен. Бу бит инде беренче концерт. Мин аларны бик аңлыйм. Үзем дә әллә ни күп концерт куймагач, бу бит инде бик дулкынландыргыч моментлар. Аннан соң инде мин бик яратам шундый театраль концертлар. Бу минем өчен шундый аерым бер дир бер могҗиза диясем килә. Безнең татар эстрадасында аеруча. Шуңа күрә мин чын күңелемнән Гөлназ белән Илсурны тәбриклим. Аларның теге менә 300% шушы сәхнәгә бар көчен куюлары сизелде. Хәзер инде бары тик алга, курыкмыйча, төпле аяклар белән атларга, концертлары тамашачылар күп булсын. Бик матур концерт, бик мәгънәле. Барысы да менә тел теш тидерерлек түгел инде.

Казанга бара алмыйм, диде. Кирәк булса, үзләре кайтсыннар. Э, диде, диде дә инде. Ә, ә никахны без Азнакайда укыттык. Потому что ни өчен дигәндә минем әле үземнең әтием, әнием исән. Гөлназның әби бабасы. Гөлназ инде әби белә бабаны обязательно никахка чакырамырга кирәк диде. Шуңа күрә алар Казанга килә алмыйбыз диделәр. Һәм без Ознакайда никахны укытырга булдык. Актанышка тан да килергә якын, безгә кайтырга да җайлы. Шулай итеп без әнинең үзем безнең квартирада, әниләр тора торган квартирада без никах укыттык. Никахларын укыттык беренче июнь була инде. Ә э, никахка хәтле инде Танышырга кирәк бит, ничек никахка киләсең, кая соң монда, кайсы кодагый, кайсы әни, бел, белмәгәч тоже бик мәзәк була бит инде. Шуңа инде никахка хәтле мәйдән кайтып танышып килергә кирәк дип, шуннан кайтып киттек. Утырды, кайттык, на самом деле, кодагый тырт, тырт, тырт, тырт, тырт, тырт чаба, безгә игътибар юк. Без утырабыз, мәйтәм, кызым менә шушы өйгә, авылда Кайта торган буласың инде бәйтәм. Дидем дә, әйе инде ди. Так, мин инде теге положительный якларын эзли башладым. Ну, мәйтәм балаларыгызга, мәйтәм кайтырга авыл була, каникул вакытында. Дип әйтеп куйдым инде шул.

Менә гаилә вот менә сәхнәдә башкача күренсә, ул барыбер шулай күренә. Мин барыбер, әйтик, шундый ут, Илсур әз генә, ну, Сүрәнрәк күренсә. Шулай күренә ул, ләкин, ләкин гаиләдә ул. Во-первых, Илсур гороскоп буенча ул теге скорпион. Теге ул, ул тыныч булырга мөмкин. Ләкин ул теге Исендә тота һәрвакытта теге килеп теге мине э, мине баса торган. Һәрвакытта теге болай итеп йөри булмый бит инде. Мидәм туктале Илсур нәрсә әйтер? Туктале Илсур белән сөйләшергә кирәк. Туктале Илсурның фикерен белергә кирәк. Ә менә болай эшләсәк, ә сез беләсезме? Менә юк, бәлки сез белмисездер, менә иҗатта бөтен безнең репертуар ул Илсур туплаган репертуар. Ул менә эзли э, шигырь,

Безнең бөтен сүзләр, әйтик, менә шушы шигъри форма, Илсур бит инде ул яктан теге китап укыган кеше. Китап, китапча.
Хөрмәтле дуслар, Илсур һәм Гөлназ Шәрифҗановлар концертында тамашачылар арасында шулай ук без танылган безнең җырчыбыз Зөлфәт Зиннуровны да күрдек.

Без монда бүген өч бала. Өчебез дә монда. Менә сәхнәдә миңа ярдәм итеп йөриләр. Энекәшләр, сеңлекәшләр. Сеңлекәш баланы карый. Энекәш чәчәкләрне ташый. Бу бары тик туганлык, дуслык тәрбиясе. Бары тик мин, мин шуннан гына күрәм. Хәм бүгенге көндә кешенең иң кадерле әйбере, иң кадерле хәм юк әйбере ул аның вакыты. Әнгамат Набаевның шундый бик матур шигыре бар. Мин башкорт классикасын башкортстаннан чыккан җырчыларны авторларны бик шундый хөрмәт итәм әни синең генә вакытың бар хәзер безнең генә вакыт юк дигән кебек теге ничек дип әйтергә икән Без э, куабыз һәр вакытта да. Менә менә бүген менә шушы залны күрәсезме? 1000 1000 кеше. Менә күпме гомерен, менә шушы 2-3 сәгатьлек вакытын безгә сарыф иткән өчен һәрбер килгән томашачыга без бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Без сезгә, киләчәктә дә шулай, ышанычлы адымнар белән иҗат итергә, һәрбер клибыгыз белән, һәрбер программагыз белән дә шулай шаккатырырга гел Аллаһ Тәгаләкә ярдәмен бирсен, насыйп итсен һәм сездән гел шундый дәртле, илһамландыручы энергетика ташып торсын дигән теләктә калам мин.

Син хисле кешесең, әйме, Илсур? Хисе булмаса, сәхнәдә булып та алмый.
Иҗади кешеләргә ул хисле булу. Э, Гөлназ гына белеп бетерми. Мин үзем рульдә йөргән вакытта бөтен э, машинаның тавышларын, радио тавышларын э, алып куям да, ябып куям да. Һәм Үземчә әти турында уйлап йөрим. Авыл турында уйлап йөрим. Әни турында уйлап йөрим. Үзем кимсеткән, үпкәләткән кешеләр турында уйлап йөрим. Андый вакытлар да булды. Дөресен. Бала чагыңда, яшь чагыңда. Бала чакта аңламыйча. Мин менә минем иң үкенгән вакытым туган көнгә чакырып, чакырган җиргә үзем килмәгән вакытым. Мин ул вакытта тормышның нәрсә икәнен аңламадым. Мин ничәнче класста, җиденче, сигезенче класста укыган вакыт булганмындыр, үземнең бергә укыган классташ дусларымны ташлап, менә шушында килегез, э, туган көнне шушында үткәрәм дип, үземнең э, башка бер дустым, туганым, нәрсәгә аларны чакырдың, бергә үткәрәбез дип әйтүенә, сүзенә Ничектер теге колак салып, башка җиргә качып киттек без. Алар килгәннәр. Мин чакырган җиргә килгәннәр. Бүләкләрне алып килгәннәр. Без анда юк. Менә, менә мин сөйлим. Менә миңа хәзер вакыт, менә хәзерге вакытта миңа уят. Мин үземне шундый Гаепле итеп хис итәм. Менә мин аны сөйлим. Гәрчә бу әйбергә инде хәзер 20 ел вакыт үтсә дә. Әмма дә ләкин ул синең бары күңел түрендә яши һәм кырып яши. Хама минем белән яши ул. Хама минем белән яши. Хама минем белән тора ул. Хама минем белән уяна. Хама минем белән йокларга ята. Хама мин аларны күргән саен минем ул әйбер исемә төшә. Мин белмим. Мин үземнең хатамны төзәтәлмәсмен кебек. Менә яшьлек вакытта кылган, белми кылган хаталар менә шундый әйберләргә китерә икән. Без телибез, э, сиңа инде Аллаһ Тәгаләкәй юнәлешен биреп, әйме, дөрес юлларны күрсәтеп, шушы үзеңнең үкенечле адымнарыңны төзәтергә юлларын ачсын. Мин аларны бүтән кылмаячакмын инде. Э, кыл, әйе, без аңа ышанабыз, әмма дә ләкин ул бит синең бары күңелеңдә яши шушы. Э, э, нишләп яши? Мин аларны әле менә теге бер өстәл артына, бер табын артына Бер түгәрәк артына җыялганым юк. Менә үкенәсезме дигән сорау бирәләр бит һәрвакытта да. Менә үкенә, менә мин менә шушы вакыт өчен үкенәм.
дип мин дә әле кушылып җырларга тырышып карыйм әле Шарифҗановларга. Син генә миңа кирәк дип җырлыйлар алар. Ә минем инде шушы урында әйтәсем килә. Сез безгә кирәк. Сез безнең эстрадага үзенчәлекле ноталар, бизәк бирә торган шундый бик тә кызыклы һәм бик тә матур энергиягә тулы парлы дуэт. Шарипҗановлар, әфәрин!
Сезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә шундый матур концерт өчен. Тәүге концертыбыз белән чын күңелдән котлыйм. Бик шәп булды. Сезнең өчен горурланып утырдым. Молодцы. Сезгә киләчәктә дә уңышлар телим. Яратам сезне.
Фирүзә Хафизова. Рәхмәт.
Илсурга бүгенге көндә әйтәсе килгән өч теләгең, Гөлназ? Сәламәт булсын. Э, без бит инде бик күп мәҗлесләр эшлибез һәм бер мәҗлестән чыкканда без ташыйбыз, значит, э, дүрт дүрт колонка, значит, насап, колонка, стойка, проводалар, микрофоннар, әле анда экраны кушыла, бусы кушыла, инде бөтенесен кофрлар әйтик, костюм, костюм. Һәм шунда бер апай басты да. Ирең исән булсын инде. Бысын, син бер үзең бер кашанда булдыра алмаячаксың дим. Мин аның белән әлбәттә, митем, а, а мин дигән шырына ия булып митем, а мин бер үк исән булсын. Бүгенге көндә бер кеше бер нәрсәгә дә бер үзе булдыра алмый. Күпме, күпме, без бит бик күпме. Хәтта артистлар да, хәтта башка өлкәдә булса да бер кеше бер нәрсәгә ирешә алмый. Без менә шулай Илсур белән бер-беребезне аңлап, менә сәламәт булсын, иң мөхиме. Э, башка, э, әйтик, башка кызларга, башка хатыннарга ул карамас Карамагыз, мин аның өчен ничектер борчылмыйм. Тугры булсын. Ну, ул балаларын өзелеп ярата, юк мине ярата. Юк, без бер-беребезне яратабыз. Без бер бер-беребезгә әйтеп тормасак та, ну, үсеп-үсеп. Вот андый безнең әйбер вообще юк. Әйтеп бетте все. Аталышып, шатланышып. Значит, э, сәламәт булсын, иң мөхиме. Так, ансын әйттем. Тугры булсын һәм өченчесе?

Сине сөям, сине сөям. Мондый концерт әйме, менә берсе ут, берсе су. Менә бер-берсен тулыландырып торалар, әйме сәхнәдә дә, алар тормышта да шундый шаккаткыч энергетика, әйме һәм менә яңалык кирәк дибез бит сәхнәгә. Менә шушыларга инде бөтен өмет. Яңалык китерүчеләр шушылар булыр дип өметләнәбез инде. Әфәрин генә диясе килә. Рәхәтләнеп, ләззәтләнеп кайтып китәм әлеге концерттан. Уңышлар аларга шул үзләре сайлап алган юлдан борылмыйча, ул инде мин үзем беләм, ул иҗат юлы бик авыр ул, сикелтәле, мин үзем аны бик үткән кеше, беләм. Әмма дә алар бик тырышлар, бер-берсен теге поддерживать итеп, мин бик алар өчен Горурланам да һәм алар өчен бик переживать та итәм. Мин уңышлар гына телим аларга һәм шушы иҗат тормышында аларга алар белән бергә иҗат дуслары да шулай ук үзләре кебек булсыннар. теге бердәмш бердәмшел э, бер берсенә теге э, тугры бер берсенә яр, ярдәм итүче шундый иҗат дуслары булса тагын да күңелерәк тагын да яхшырак булачак

үзенчәлекле булды, мавыктыргыч булды, чагу булды. Хәмилә әйтергә кирәк, Шарипҗановлар белән бергә без бүген матур җыр дөньясына да, шул ук вакытта театр дөньясына да сәяхәткә юл тотты һәм ул сәяхәт күңелләрдә шундый матур эз калдырды, дусларым. Әйе, бу матур дуэтка мин киләчәктә дә шундый тәвәккәл кыю адымнары белән, курыкмыйча, үзләре теләгән уңышларга ирешеп, шундый яңа формада, яңа форматта үзләренең тамашалары белән сезнең күңелләрегезгә матурлык һәм инде әлбәттә сәнгать иҗади уңышларын бүләк итүләрен теләп калам. Әфәрин, Шәрифҗановлар! Сезне яратып, хөрмәт итеп туган Теле телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм Медроза Хәйруллина шушы мизгелләрдә тәмамлыйм, дуслар. Үзегезне саклагыз, сау-сәламәт булыгыз.